Mela l-ewwel ġie fis-sodda miegħi u qagħad ibagħbas. Qabat and he prova jgħoddili l-kjana, ma kjana miegħi ħa toħroġ m'hemm. Illi ġenġiltilha il-family tree.
Merħba, dan huwa Love Island u llum ħa nippremjaw daqsxejn il-kreattività ta' dawk in-nies kollha illi jogħġobhom joqogħdu jaraw Love Island u joqogħdu jqabblu l-karattri ta' ġol villa ma' karattri tal-cartoons, eżempju. Nibdew minn Sean illi qabbiltuh ma' Prince Charming. Jixbħu, eh? Ħalliha li skont Kiana iktar jixbah dak, mhux Chuck Norris, hawn it-Texas Walker, Texas Ranger dak, qalet. Issa, ħa naraw ukoll lil Edward, illi Edward qabluh ma' dan. Illi dak jiġi alfa alfa minn Little Rascal. Tiq lemħa ta'. Di issa aħna ħriġna biha. Ilenia tixbah b'mod eżaġerat lill-mispigi tal-mapiċċo wara. Xi kliem!
U fuq Ilenia ħafna mill-kummenti huma pożittivi tgħidu kemm hi ta' vera u sinċiera li fid-dinja ta' Love Island hi ftit rari. Li għamlu wkoll fuq Ilenia. Npoġġewha kif jaraha Kjon għax taf li Alla li hi naqra kbira. Dak kif jaraha Kjon.
Ilenia, xi ġralek? Qed nibki, qed nibki ħabba Kjon. X'għamilli? Mela l-ewwel ġie fis-sodda miegħi u qagħad ibagħbas u mbagħad qam u dar għall-Awstraljana ja mar qali, ja mar qali, taqbeż minn raġel għal ieħor proprja kangarun, ah! U hi, hija din logħba wara kollox. Issa għandek xi ħadd hekk qed jogħġbok? O, qed nibża' hi, illi ħadd ma jridni lili, aah! Ivejja, chill! Għalxiex taħseb li ħadd ma jridek? O, ma nafx x'qed jaħsbu nematura u ħa jiġrili bħal ġieg inkun hemm ġew għalxejn, aah! Jien kbira wisq, matura, aah! Eżatt bħall-inbid, iktar ma jkollu żmien, iktar jitjieb!
Jew bħal kartuna ħalib. Xiex?
Iktar ma jgħaddi żmien, iktar tiħżinha!
Għax ma tmurx tintet daqsxejn fuq is-sufan. Ara ma tgħidlix int ukoll biex immur fuq is-sufan għax nibgħatek tieħdu kemm għandek. U iktar ma jgerbu l-episodji, iktar qed isiru jafu lil xulxin u iktar qed jiqlielu l-episodji. Id-drama qiegħda tikber. Ftit. Ah bro,
Vera maħruq bro, ma xon, eh rabjat, ħafna rabjat. Għax ma missux għamilli hekk. Da wara li qatt indawru ma kullimkien, I was alright mena xin ma kulħadd alright hekk. Abat and he, he prova jgħodir kjana, ma kjana mi għaz uħroġ me. U ma tax kasek, eh? eh? Ma tax kasi, missa it's okay, it's chill, tassa, tkellimna and uh, it's okay. Ġifiri, laqwa li kjana mi għajt it-toqot, that's it.
Iva x'inti tagħmel ha? Għax għana fil-villa, in the villa qed nagħmlu bro. Għadu inkejlu ta' xulxin bro. Kejlu ta' xulxin.
Ija bro.
Iċ-ċest, bro. Inkejlu ta' xulxin. Eh, ċest, laqqas naf xi ħsibt. U sa' s-ċelis għaddib ma' xon u tkellimnija u għan s-tkellimnija, it's okay. U li għandi ftit li peress li fil-villa il-coupling tiegħi ma tantx ġobni, qed insib momenti fej qed noqgħod neda waħdi.
Il-pubertà! Ej, Edward, behave ejja! ċaġora li ma nistax nifhem fuq dan la violent huwa l-fatt illi meta jkunu ħerġin fil-għaxija Tarahom ilestu rġiel u nisa u kulħadd itija u jiblow jew jagħmel il-makeup u mbagħad, Alla jbierek, joħorġu kollha f'daqqa mill-bieb. Issa jien inni sittax-il sena mal-mara tiegħi sewwa, naħlifilkom li qatt u qatt ma ħriġna mill-bieb f'daqqa għax dejjem irrid noqgħod nistennieha tlesti. Ahh! Ahh!
X'ġara? Guys! Taħalli messaġġ. Jaġbuha ftit. Kull darba jitlgħu messaġġ. Parteċipanti ta' Love Island. I tal-villa tagħna.
Uħorġu fil-bitħa.
Għalli fil-bitħa, u mhux fil-fire pit. Fil-bitħa. Sa nagħmlu l-lom barbecue. Għaliex għandna logħba. Yes, għandhom logħba. Hashtag għalla jabata tajba, hashtag attenti. Ejja naraw.
Jiġifieri jien issa se nara xi ħaġa u rrid naqta' minn minnkom għamel dil-biċċa xogħol? Iva, mela.
Isma' dal-logħob ta' Love Island tan-Nick, ta', a mhux jien invintah. Veru, veru.
Mela, ħa nibdew, bl-ewwel waħda, jien fis-seks annimal. Mhux ir-raġġo naħseb, ir-raġġo?
Jien? Ma.
Tara, annimal missuf tagħrfu. It-tieni waħda, ħa naraw. Darba mort ma' siġra. Mhux il-vini naħseb il-vini. Il-vini!
Le, ta, jien vera ma narax, imma peress ġraw mara ninduna affarijiet dawn. Aw, fass, fass! Mela jien kont noħroġ ma' waħda, ma' xabba, tajjeb? U mbagħad ħriġtilha m'ommha. L-ommha ħriġtilha m'ommha, eh? Ma skoprejtx li għandha l-bużna mħajja wkoll u tajtielha wkoll. Allura, technically, jiġi illi ġenġiltilha il-family tree. Tijom fażi, għax hekk iridu.
Guys għandi messaġġ guys! Morru mal-pool għax in-nies ivvutaw u xi ħadd minnkom illum huma vulnerabbli. Hashtag vulnerabbli hashtag Love Island. Tlaqna mal-pool! Tlaqna guys, tlaqna!
U l-persuna li se tħalli l-villa hi?
U mhux ħa ngħidulkom illum ħa ntertqulkom qalbkom tkunu tafu aktar għada. Infakrukom fuq Strada Rjali għamlu like, subscribe, share għamlu li tridu u fis-seba' kunu magħna. Issa llum, illum li ħan għamlu biex nrebħukom rigal tajjeb, tridu tippruvaw taqtaw minn ħajħroġ minn ġol villa. Issek taqtaw